יואל רויט, רבי יואל רויט. א גוטן. א גוטן מיט דיין שווארצע זאקן. הרב א חסיד, א עלטערע, א עלטערע בחור'ל מיט א קורצע רעקל, מיר וועסט אריינקומען אין שיעור געטראכט די פאני מענטשן דרייען זיך דא, הער אויס פאני מענטשן, און איך בין אים געגאנגען באזוכן און ער איז שוין געלעגן דארט אין בארא פארק שפיטאל האבן זיי א קעגן איבער אזא וואס מ'האלט, ס'דא א שפיטאל וואס מ'קען היילן און נאכדעם איז דא אזא. מיימאנעדיס האט אזא קעגן איבער א פלאץ וואס שוין די דאקטער זאגט אים האסט נאך א און איך גיי אים באזוכן און איך וואס וועט די וואס גיי איך אים זאגן מען געבט אים נאך א וואך צוויי קום אריין ערב שבת געגאנגען מיט יצחק יצחק האט מיר קום אריבער קום אריבער לאמיר אים גיין מחזק זיין קום איך אריבער דארט און ער ליגט אין בעט א לקוטי מוהר ן. כ'האב נאך געזען זיינע שירים אין די ליקוטי מוהרן מיט מיט מיט משניות, הויט און ביין, כ'בין זייער דערשראקען, ער איז ממש איינגעגאנגען אזוי משא כ ער האט מיך רבי, ער רעדט אין ענגליש, רבי רוט, איים נאט, איך האב נישט מורא פון יום המיתה, איך האב נישט מורא פון יום המיתה, איך איך זאג משניות, און ער האט נישט גערופן מוהראש מוהראש, רבי שיק, רבי שיק האט מיר געזאגט יארן צוריק יערס עגאו, איך זאל יעדן טאג זאגן משניות, יעדן טאג זאגן ליקוטי מוהרן. איך קוק דאס צו מיט א שמייכל, ער הייבט מיך אן מחזק זיין, דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, איים ליסטענינג טו יור שירים הער, איך הער אויס דיינע שירים דא, wow! סאו פאוערפול, ממש די סעים וועי לייק ראביי שיק, די זעלבע ווערטער פון מהראש, און דו זאלסט קיינעם נישט מורא האבן, און ראביי שיק אלסא העוו פיפל, מהראש האט אויך געהאט מענטשן וואס האבן אים אוועק געמאכט, גיי דיין וועג, וואס איז די גאנצע, ער פרעגט מיך וואס איז די גאנצע מענטש, וואס איז די גאנצע מענטש פרעגט ער מיך ראביי רוט. די גאנצע מענטש איז די קליינע מח. סאו אויב דו קענסט אים געבן א שיעור און דו מאכסט אים די מח טראכטן פונעם אייבערשטן, ס'האט דאס געטוישט די גאנצע מענטש פאר די אייבערשטן. ער זאגט מיר כ'זע. און דאקטער קומט אריין און געבט אים, דארפסט נעמען דאס און דאס און דאס. דאס וואס דארף איך דאס? דאס נעם איך ס'זאל אביסל גרינגער זיין ווייל כ'האב אביסל יסורים. דאס נעם איך נישט וואס דארף איך עס האבן? זאגט זיך אז איך גיי שוין סייווי סייווי ביז אפאר טעג. איך שטיי דארט איך קען נישט עפענען מיין מויל. איך האב נאך אזאנס נישט געזען. א תלמיד היכל הקודש. אנגעגרייט און שוין, ער וויל שוין ווייטער לערנען לקוטי מוהרן, משניות, איך דארף נאך ענדיגן מיינע שירה, דו דארפסט ענדיגן שירה? וואס איך דארף זיין ברוגז, מרה שחורה, מענטש מענטש לעבט אפ א גאנץ לעבן און און צום סוף זעהט ער ער האט נישט גארנישט, האט נישט גארנישט, כ'האב א פחד.